vancheng pui dai kan thleng e hmanlai bung te hi mawi khawp a. a mawi rem rem khawp mai khi khi.

thawnthu ngaihnawm tak a nei ngei ang he bung hian he bungpui hian hei phun bung hnuaiah runi rem nem chhingi kum sawmhnih pasarih thih ni hnih nga may sangkhazakuasawm thum pariat. thumriat ah a thi a a hriat reng nana pasal hian bung hi phun ni awm tak a ni hetah hian a thlan ah e he tui thlan chu a maw lawm hei chu dang deuh daih mai kristian .

lo kal chhin te an hlam lawk te hei hi a lan dan hi hriat theih loh a mihring din loh chuan maw aw. mihring pawn ti rat mai lam khat khata tang khan a mi hlam mihring pawh kan ti rat alawm. An mawi rem rem em hei mawi ber a ni tawh aw van chengpuii lung khaw dur kan thleng ta ah hei hi lung khaw dur dik tak chu a ni lo a lung khaw dur dik tak kan la thleng lo an ti.

kherna hmun an phal a nih chuan a that tho a that ve nawm tho. Heng heng hnim te hi vel pilh vak tur a nia khawtlang hruaitu te hian ziat khawk vek se a ti erawh hnim leh heng lei. aw heng ang thlai maw lung khaw dur chu e chawn bik ah hi chu la la lo awm chawn bik ah chu rawlbura fapa tupa maw. chhungkua ihh lalbur a thih kum vel lo maw hei eng nge aaa chawn bik ah x x chief hrai lo aww ni sawm pali thla sawm sangpua sawmthum pakua mi thlan ve deuh reuh. Inarjeta len chim ee len chim pa te pawh len chim tlangval te pawh Inarjeta an rawn inzual a VLAwia hei ah hian kal ho khawp ang an hnu hma in ang tlat siam chawp chu ni lo a nih hi. siam chawp tih phal chi ni tlat lo a awm dan hi a a mak ve hle mai khaw dur ang deuh in a awm a. siam chap a ni thei lo. hei te chu lasi kut hnu vang ve te mak rile hle mai hei te ram hawi rawh ka nia. sawi sawi sawi a va la zau ve hete chu chhum chhum ang deuh a ni hi a zia ren mai. Call boy an pawh mak reuh hle mai a. He lam te hi anga thu inge a niang aww ih chhuk vak chin lo gospel a. gospel lover team k k c el thang a hei hi ziak lian khawp mai.

zrm i lrr i maya nge ni mama nge mani sawma chu helai tak hi khaw dur chuang anih hi a mak reuh hle mai hi te a siam peih chin lo a tam lutuk. he kum eng emaw zat an buai ngai ang siam chawp ni tur chuan mahse heng khuar hi chu siam chawp chu ni ang heng khuar te chu eeii se se a ni khaw khaw tih chu a lang a khawhai te pawh a ni thing a. se ni pasal a nei tawh ang a nula tlai a an kal a ni ngei ang hei hian mic te hi lo chhiar leh ila a lha say hei hi eng nge bethlehem bethlehem kawl i sanghnih paruk khuar nek nek te hi a mak-- vlh a per ka keng ru chiang theih hian per a kan keng ru thin niang a hmanrua hi fang thla zel ang chung khaw dur la hmu lo tan oho hi le bial nahhlui hming mahse la lo teng ka la dawn lo zova lr .

Lungdar RS-a te pawh an kal a nih hi Joseph a sai tual tih te Mahlimi Ruantlang Biate aa hu a aa hlu aa hua aa hua H hi mua ni. cp champhai tihna a ni chu kher uluk nalh hle mai a duh lian i chawng thu evan zadaula ehe pu zadaula a nih dawn hi sang hnih pathum a ngaihawm khawp mai pu zadaula a ni hlu. Mara mah Maro a eeii sir deuh deuh te chuan vak ker rih saw heih Gideon a imm hei ker uluk sanga hi sanga rc min ka hria Zpuia. eih chi chhiar theih lo eih chi a ni lo ni sawm pakhat thlasawm pakhat sanghnih pali anih khu M P nen an kal chiang zet pui hi hun hriak nge niang a zc sai tual. Zar zaia thanga nghara e nghaka lawma a duh lo teng chu nghara han tih chu lc leng lengte ah lengpui lengpui khawi thla a ni hei pui hi. mazari p l n kawnpui c c a sangazgo sawmkua lo tlawh nasa tawh hle mai a ih hi khawvel tawp dawn lam ang an tlawh viah l t k a j s team. west lengpui sawm kua i ke ke heng hi tui luatna te pawh a ni hi a mak hei te thlur aw an siam thiam teng ngawt ila hei te thlur chho ni aum a. a then hi chuan rin chawp chu ang heng te chu a ni rin chawp a ni hei hemi rin chho hi chu ang ka ti rin rin chiam chiam thu te rawh awm si lo kha taka chu rin chawp a ni. mahse hemi hi tak khi chu aww hetiang han kher rih ngawt thu a la hman thlak awm em hi khuanu siam ah ngai meng aw heng te pawh hi a ni tho heng te hi vel pilh vek tur a ni aw eng mawi deuh deuh a lo awm ang mawle rinchhan te pawh an kal a ni hei hruaia te perek an keng lo an ni chuan he lam pawl a awm thla zui mah se lam chu mawi vak lo. thlang lama kan her liam thla heng te pawh hi an sawi danin heng hnim karah pawh lung pher thla vek an ti saw lai ram te pawh saw va mawi ve a mual a saw a rem khawp mai ram hming te nei tak maw. dam diai ti meuh min phuah meuh a lam hi mawi lo lam a chhuah chhawng lam deuh hei eng eng emaw a let ling ter ang kiar a ziria fiah lo khawp mai hei hei ta aa chhiar thei tawh loh. bang sir lampang siam chawp an na riau awm chu a harsa lai leh khung englo khaw chu a awm miah lo mahse-- hei hian kan hrui nen lo phei chuan a thlur thla te chu la awm ve leh tho bawk sia hei siam chawp a ni lo tur ang a heng siam chawp han tih tial kha dik theih hmangaih te khuya a raang chek chuk a eng emaw deuh chu awm ve tih then tih chawp tih chawp belh te pawh a ni ang hei mak khawp mai khawlai khuh khuara pheikhawk chu bun-- Ipte ka ak bawk se kal lo meng ka kal ngam tho a ka kelawng chu ani se a thap deuh hrui a a thap tuk mai nge ha hming hi tawi hle hei chu el ringawt a duh leh lo ni hi a tui vak lo ni hi. Duhna ziak lian lutuk a leng dawn lo a ti ni hei hi ka call dawn phone number a dah e Tete hian six zero zero nine six two nine seven three nine aw helai hi mut thei khual khual kulh a mah. hmangaih a zet hi an ko a nia hman hmain thian ten L_V a K K a iskawl kulh anih loh se.

ro dang lo va niang ehe si tui chhawr tui anih duh ang khu kan kho a kan kho hming hdl a uluk tak en chuan hei hian awmzia neih hmel ka ti khelai khi hekte pawh hi khi x ni awm tak te a awm a. zero zee tih te nine tih te eight tih te zero chu tam zero tung deuh deuh bial tung deuh deuh vak chu nia a chunga inrin chhawng leh kher te khu ziah te khu a mak na lai --

bialnu bialpan khan tih ni hi hei chu hman hle ma helai thil ziak tu hi RAZ a hi hman hle mai hruai i ngaizawl eee kuasa rih hei chu hapui chho a nei tawh ang. a senior viau tawh ang ala dam anih chuan rsg ta te nen ho kal ho ang kima te vawra vana mawia vita champhai sang hnih sawm pahnih ni sawm panga thlaka january ni sawm panga a vawt viau viau viau ang sang hnih sawm pahnih. Josef Josef a Josef Ambrose a kum sawm panga chei chei chei ava tam ve ti tawk daih dawn mapui sailo silldin a silldin a. police lal khan a ni tak maw hlute a hel en a mama joshua ztp a tp a hman a awm a kum sawn pahnih hit deuh tur an zawng tawh chhai hepa hman ui lem. hei chu a rei khat ang a hnu hma tang hian umm kan duh tawk dawn hei dul hlim lai chuvang in aw lalthu pek in khawtlang khaw nawt in an beih chuan siam chawp a ni lo a ni tih chu-- inhnial theih ngawt chu ni lo a a inhnial inhnial a tawp theih loh zawk a ni emaw an peih ve thei tho peih chu inhnial na tawp thei loh a ni a siam chap khuanu ruat khawih ah mah hetiang lungdang awm lo a a nihna takah chuan-- lung dang awm lo hetiang hi khawvel hun dang ah umm hnam tha te tawh meuh ooh he lung khaw dur vancheng pui khaw dai awm hi-- mihring siam chawp nge khuanu lo duan sa tih tumana proof theih lo siam chawp a niang ni lo ang tumana proof na awm lo e a liam lampang chu pian tep a zuih thla liam ah khuan-- a inziah loh vangin kei chu siam chawp a nih ka ring lal la hmaan lai ah a inrin dan nek nek te hi tih hian a awm chhuak tak a inrin nek nek hi duh tawk ang au bye bye lungkhodur. kan mang tha zet tawh kan mang tha leh rih love lungkhaw dur hei vânchêngpa thil hre chin chin châng hre pha chin alo awm kha kha engmaw e e e aw aw i ziah takah chuan ka ka man e aw khum parh a khum a nawr aw.

Kan uiin a lo seh ta tikhan i kawh tak ah chuan ka man leh vek a lo chuan hei zawng lem a ni ta zawng kha a pa ni maw aw a pa leh hnu chu kha engtin a pa nihna lai tak te kha aw hei te hi a lang tlat tiraw aw a pa nih kha zawng chal a ni kha kan unau pa te hi a lang tlat thil chhui chhui dawn thiam ve tak mai nia tihian hei a pan lai a zuang a zuang lai ni maw umm.

inziak thiam mai mai amaw ka thiam loh tak tur a ni hei hi kan kan thian ho kan zia nia tihian tihian ang tin maw a khawpa ngaih han sawi chhin teh a ih thil ker hi in khap dan kha aw hming chhut ang chi kha leh hetiang lem ziah hi ih sawm sangkhat sanghnih. bawr atang hian kan khap bur mahse sang hnih sawm hnih pathum velah khan kan la hmuh maw tir kha hei hi ti lui hian a awm leh thin a hei entir nan hei pawh hi action bawi ah pawh hi sang hnih pathum te in a khap hma thil ania heng te chu sang hnih bawr atang a khap deuh ania yam e order ania chumi ti lui hi chu kan hriat loh kan va chhui fiah loh lo ti leh zeuh hian awm thin a ni chu lai ah chu ih-- uaime information ah pawh kan pek nawn fo a nia lungkhaw dur tawh hlawh te khan kan hriat ta ngai nih chu hming kher leh thil ker hming khan kha an remti lo an kal ni det leh thla ih video camera te a hmangin a chhinchhiah theih tawh avangin ih khap kan rawt ta a ni chu chu kan tih dan a ni ta mahse keichu maw aw lung tih leh hi an awm ve fo a awm leh fo a. khung a mawi lai tih mai ang a mawi lai khawn phal loh tawp pawh a heng a mawi vak lo a sir vel phal na chin hi nei ta ula perek te in zuar anga chhehni te chin a ker thiam te pawh kha man chawi a ker ker duh ih haiar theih kha siam ta ula a tha lo maw ti rawh bai bai tep tawh ei ker ami ei hming ka zawt dawn tho che mahse zawt lo che in hei hi. Kan khawm pa Vanchengpui pa a ni e. Chu chu hemi kan ziah ni e ka ziah ve tho hi a ni ta. Chuan hun khatah pawn dustbin dah va tha ve hei thil inna mai mai te kan paih a. Chuan mei chhem awih miah loh ti bawk kula maw mei chhem hian a tichhe thei tlat. Hei mei chhemna hnu phei chu ka hmu lo. chuangin a heng lai khian nakinah chuan puan in te an kaih anga khilai khian motor kawng te an nawr tlang anga eh thlawhna khi pahnih hril ang thlawhna pahnih a in sulpel. thlawhna sawi tak ah chuan ka hlau khawp mai ka chu oili vel ka chuang ve tawh tichuan khitah khian kawngpui te tlang ta se zopa in dik tak in riah theih in man chawi in chawkidar te awm se tuizem lian pui pui pahnih pathum ten awm se. thianghlim takin lungkhaw dur tlawh tur te tan in hmang sakna leh lehrun han remna tur hei hi a mak bawk he helai hi bial kal mai a lung chi dang daih a han ti dawn ila an siam chawp a ni mai a chi dang lo ang haw nawt umm duh tawk tawh tak tak ang a rei ang e min lo thlir avangin ka lawm e bei teh an bei teh le.